Salam, men Döwran. Häzir size iş dolandyryşygyň görnüşlerini düşündirip bermekçi. Dünýäde örän köp iş ýerleri bar we ol iş ýerleriň başlyklary öz işleriniň ösmegi üçin uly depginde alada edýärler. Indi bu wideoýazgymyzda size biznesde başlyklaryň iş dolandyrma aýratynlyklaryny düşündirip bermekçi. Iş dolandyrmak diýdik we iş dolandyrmagyň aýratynlyklaryny bäş bölege bölüp görkezip bileris. Soňra olaryň her birini hem aýratyn düşündirip berip bileris. Birinji, biznesdaky böwetler. Ikinji, biznesde tapawutlanmak. Üçünji, biznesiň funksiýalary. Dördünji, biznesde derejeler. Bäşinji, biznesde edinilmeli hünärler. Indi birinji böwetler diýdik. Şu günki bäsleşikli iş dünýäsinde iş dolandyrylyşyndaky böwetler, päsgeller we kynçylyklar. Indi böwetlere globalizasiýa girýär. Biziň bilýän şu günki biznesimiz globaldyr, ýagny dünýä möçberindedir. Iş ofisleri ýa-da önümçilik fabrikalary dünýäniň her bir ýerinde bolup biler. Muňa mysal edip, Apple kompaniýasynyň telefonlary, Walmart söwda merkezleri, Dell kompaniýasynyň kompýuterleri mysal bolup biler. World is flat, ýagny Ýer ýüzi düdür diýen kitabyň ýazyjysy Tomas Fridmanyň şu gysgajyk hekaýasyny gönüden-göni mysal getirip bileris. Onuň aýtmagyna görä, iki müň dördünji ýylyň bir ýaz güni irden kofesini içip otyrka, ykjam kompýuteriniň döwülendigini görýär we gönümel Dell kompaniýasynyň web sahypasyndan ykjam kompýuterini sargaýar. Şol günden iki gün soňra bolsa, Tomas Fridman işden öýe gelende gapyda owadan bezegli guty görýär. Gutyny açyp görse, ýaňky sargalan kompýuteriň gelendigini görýär we. beýle tiz wagtda bu hyzmaty ýerine ýetirendikleri üçin haýran galýar elbetde. Gönümel Dell kompaniýasyna jaň edip, kompaniýanyň esasy dolandyryjysy bilen görüşmek isleýändigini aýdýar. Belli bir gün, sagat belläp, bu belli ýazyjy Tomas Fridman Çikagodan Kaliforniýa gidýär we görüşýärler elbetde. Dell kompaniýasynyň iş dolandyryjysy kompýuterleriň bölekleriniň dünýäniň dürli künjeklerinde ýasadylyp getirilip, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda birikdirilendigini açyklap aýdyp berýär. Ýagny, dizaýnyny Taýwanda, CPU-syny Hytaýda, memory-syny Germaniýada, ekranyny, fenini Koreýada, keýbord, ýazylýanyny Singapurda, Wireless-ini Amerikada, Batareýini Meksikada, Hard Drive-ni bolsa Kaliforniýada birikdirip ýasalandygyny we Harridiň öýüne eltilip berlendigini we bularyň hemmesiniň hemmesini iki günüň içinde ýerine ýetirilendigini, ýagny amala aşyrylandygyny aýdýar we Tomas Fridman muny haýranlyk bilen diňleýär, elbetde. Indi bärde bize berilmek isleýän netije, belläp geçişimiz ýaly, iş ofisleri ýa-da önümçilik fabrikalaryň diňe içeri ýurtda däl-de, eýsem, daşary ýurtlarda hem dolandyrylýandygyny we bularyň hemmesiniň doly derejede özleşdirmegiň kyndygyny, ýagny böwet bolup bilýändigini nygtaýar. Muňa goşmaça internet ulgamynyň şol böwetlere çäre, kynçylyklara çäre bolýandygyny hem göz ýetirip bolýar. Indi ikinjimiz tapawutlanmak diýdik. Biznesde tapawutlanmak. Iş dünýäsinde seni bäsdeşleriňden tapawutlandyrjak faktorlary belläp geçeýin. Birinjimiz innowasiýa. Innowasiýa näme diýemizde şulary aýdyp bileris. Täze önümleriň we hyzmatlaryň ornaşdyrylmagy. Ikinjimiz hil. Önümleriň ýa-da hyzmatyň iň gowy derejesi, özüne çekijiligi we uzak möhletliligi. Üçünjimiz hyzmat. Müşderä wagtynda we ynama laýyklykda netije görkezmek. Dördünjimiz tizlik. Bu garyşyk näbelli bäsleşikli iş dünýäsinde täze iň uly aýratynlyklarynyň biri hem öndürilýän önümiň we hyzmatyň tyýyzlygydyr. Bäşinjimiz, baha. Önümçilikde çykdaýjymyzyň azlygy we kesgitlenen nyrhyň müşderini özüne çekmegi. Indi üçünji bölegimiz bolsa, biznesiň funksiýalary. ýagny iş dolandyryşygynda kompaniýanyň adamlaryny we bar bolan beýleki maddalaryny peýdalanyp, kompaniýanyň missiýasyny başarnykly amala aşyrmak funksiýalary şulardan ybarat bolýar. Birinjimiz, maksatnama düzmek. Kompaniýanyň bir adamsyndan hemme adamsyna degişli bolan missiýany göz öňünde tutup, Sistemalaýyklykda karar almak, şol ýagdaýlary seljermek, kompaniýanyň şol wagtky amala aşyrylan hereketini doly göz öňünde tutup hereket etmekden durýar. Ikinjimiz, gurnamak. Kompaniýa degişli bolan adam baýlyklaryny, maliýe baýlyklaryny, maddy gymmatlyklaryny, tehnologiýany we maglumatlary kompaniýanyň missiýasy üçin gönükdirmek gönükdirmekden ybarat bolýar. Bu bolsa jogapkärçilikleri degişli adamlara, iş bölümlerine deň derejeli paýlap bermekden ybarat bolýar. Üçünjimiz, öňdebaryjy bolmak. Kompaniýanyň işgärlerini uly ösüşlere itermekde höweslendirmek. Dördünjimiz, gözegçilik etmek. Kompaniýanyň içindäki işleri gözegçilik etmek we gerekli üýtgeşmeleri girizmek. Indi dördünji bölek bolsa, biznesde derejeler. Biznes pudaklaryna görä, iş dolandyrylyşygynyň görnüşleri we derejeleri, olaram hem üç bölümden durýar. Indi birinji, iň ýokary derejeli iş dolandyryjylar. Bu iş dolandyryjylar uzak möhletleýin maksatnamalardan jogapkär adamlar. Ikinji, orta derejeli iş dolandyryjylar. Bu iş dolandyryjylar kompaniýanyň bölüm müdirleri hökmünde mysal getirip bileris. Olar diňe iň ýokary derejeli dolandyryjylara hasabat berýärler. Meselem, hasapçy bölüm müdirligi, kadrlar, ýagny işgär kabul edýän bölüm müdirligi, satyn almak we üpjünçilik bölüm müdirligi, ammar müdirligi, maliýe bölüm müdirligi we şuňa meňzeş bölüm müdirler diňe iň ýokary derejeli dolandyryjylara hasabat berýärler. Indi üçünji bölümimiz bolsa, iş dolandyryjy, ýagny iş dolandyryjylar. Bölüm müdirleriniň gözegçiligindäki iş dolandyryjylar gönüden-göni önümçilik bilen ýa-da hyzmat bilen meşgullanýan işgärlerden jogapkär dolandyryjylardyr. Bu iş dolandyryjylar diňe özüne degişli bolan bölüm müdirlerine hasap edip berýärler, ýagny özündäki özünden üstündäki iş dolandyryjylara her biri aýratyn hasabat berýärler. Indi bu biznesiň iş dolandyrmak aýratynlyklarynyň bäşinji bölümi bolsa biznesde edinmeli hünärler. Başarnykly iş dolandyryjysy bolmak üçin iş dolandyryjylara gerekli bolan hünärler şulardan ybarat bolýar we bular hem üç bölege bölüp aýdyp berip bileris. Birinjimiz, emeli, ýagny tehniki häsiýetler. Iş dolandyrylyşygynda öňüňde keserdilip duran meseläni, problemany dürli amallar we emeller arkaly çözgütlendirmek häsiýeti bolmaly. Ikinji, karar almak häsiýeti. Iş dolandyryşygynda iş hakynda karar almak we ýerlikli, birkemsiz wagtynda amala aşyrmak häsiýeti. Üçünjimiz bolsa, biznesde aragatnaşyk gurmak häsiýeti. Durmuş ýaşaýşymyzda dürli gatlaklardaky üýtgeşik häsiýetli, islendik ýaşdaky adamlar bilen birkemsiz aragatnaşyk saklamak häsiýeti, ýagny her hili, her dürli adamlar bilen aragatnaşyk gurmak häsiýeti biznesiňiziň ösmegi üçin uly täsir bolar diýip aýdylýar we bellenip geçilýär. we bu edinmeli hünärler iş dolandyrylyşynda möhüm ýer eýeleýär. Indi jemläp aýdamyzda, biznesde başlyklaryň iş dolandyrmak aýratynlyklaryndan biri bolan dolandyrmak ukybyny doly derejede düşündirip berip bilendiris diýip umyt edýän. Işiňiz şowly bolsun, murtuňyz towly bolsun. Üstünlik dileýän.